Kua huri tātou ināianei ki te tohu tuatahi o tēnei wāhanga, arā ko te tohu mahi toi, te mahi whakangahau, arā ko te kaitaunaki, ko Te Matatini. Nō te kitenga tuatahi o Tauiwi i ngā mahi toi a te Māori, ka ohorere ka mīharo rawa atu. Nā tōna, tōna puāwaitanga, ka tautoko ana anō hoki te whakarauoratanga o te reo ki waenganui i te iwi Māori tae atu ki te motu whānui, ki ngā whenua o tāwāhi anō hoki. Nā reira e whai ake nei ko ngā kaiwhiringa whāiti i roto i tēnei wāhanga. Ko Mahuru Māori, Fortnight, te wānanga o Aotearoa. I whakarite te wānanga i tētahi roma ora o te kēmu ipurangi Fortnight i Te Wiki o te Reo Māori, i te taha o ngā kaipāpāho rongonui o te eSports Let's Play Live. I noho tahi ngā tāngata kōrero Māori me ngā kaitākaro Fortnite ngaio ki te tākaro tahi i te kēmu me kōrero tahi i te reo Māori. Ko Oti te nane koti, te tāhuhu o te mātauranga. He pūrākau matihiko tēnei i runga ipurangi e whāngai ana i ngā āhuatanga o te manaakitanga ki ngā tamariki mai te whā ki te whitu tau. He rauemi e whakaata ana i te rerehua o te reo Māori. Ka taea te kōrero, te whakarongo, te pānui hoki i ngā kupu hauraro, ā, tae atu ki tētahi papakupu hai whakawhānui ake i te ao o te tamaiti. Ko Kiwa Digital. I te Wiki o te Reo Māori, i kōrero Māori ngā pea mō te wā tuatahi i tēnei pakiwaituhi nā te tūhononga pakiwaituhi Cartoon Network. I mahi tahi a Turner Broadcasting me Sky, ko Temuera Morrison te reo o te kaiwhakaari matua, arā ko Grizzly te ingoa. I puta mai ngā hōtaka tekau, kei Tiriata ināianei, mō te kore utu. I whakamahi a Kiwa Digital i tōna ake pūmanawa rorohiko, ā, e tautokona e Native Audio Studios me Māori and Pasifika Support Services. Kia ora mai nō tātou i te whānau. Anei e whakahuihui ai tātou i te pō. Anei hei tautoko mai ana i te kaupapa nunui mai ki a tātou. Anei i te ōhaki waiho mai ngā tūpuna mai ki a tātou, ā tō tātou reo rangatira. Anei ko tēnei te tau tuawaru e tautoko mai ana te matatini ki tēnei kaupapa. Nā te mea he māmā noa iho tēnei kōrero, Kore kau he reo, kore kau he kapa haka. Ana e huri ana te whakaaro ki te tau rāwhiri, Rawinia, nā hiwi ana i te mihi. Ana ki ngā kaiwhakawā e mōhio ana i te taumaha i runga i ngā pakahiwi o rātou mā. Ā, huri noa ki te whānau nei, tēnā koutou, tēnā koutou. Ā, tēnā koutou katoa. Anei kua kitea ana ko wai te toa mō tēnei wāhanga, anei ko Oti Te Nanakoti, te Tāhuhu o te Mātauranga. Tēnā tātou, ngā kaiwhakamana i tō tātou reo kāmehameha. He hōnore nui tēnei mō tēnei raukura o Te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi. Nōku e ruku ana i tēnei kōrero mōti i puta mai tēnei whakaaro ki a au. Whakapae ana au i kuraina aoti ki te kura kaupapa. I pēnā au, nā runga i te whakaaro. Ko ngā mahi roto te kura kaupapa he whakanoho i te tamaiti kia āta whakaaro ki ngā hua o ana mahi. Ā, koinei te aronga o te kōrero i whāia i roto i tēnei pūrākau, Mōti. Nō reira, e mihi ana ki te Manatū mātauranga i te kaha māori o tona whakaaro mō Oti, Ā, ka mutu, ā, tēnei kōrero i tuhia ki te reo Pākehā tuatahi, ā, tuarua mai ko te reo Māori. Engari te rongo kōrero he oti tuarua e haere mai nei, ā, ko te reo Māori te reo tuatahi mōna. Nō reira, tēnā tātou.